Пӗрле конференци ирттерме палӑртрӑмӑр. Унӑн теми чӑваш чӗлхипе литератури тата ҫӗнӗ вӗренӳ стандарчӗ. Паянхи конференцие пирӗн виҫӗ шкултан килсе ҫитеймерӗҫ, пӗлтерсшӗн пултӑр. Иккӗшӗ чирлеҫҫӗ. Тепӗр шкулӗнче, ну каярах, наверное, пӗлӗпӗр. Хӑнасем те килсе пычӗҫ, ҫавӑнпа план планланӑ конференци уҫӑлнӑ тесе калас килет. Пурте килӗшетпӗр. Апла пулсан малалла эпӗ сире ҫак конференцие хутшӑнма кӑмӑл тунӑ вӗрентекенсене, уйрӑма хӑнасене пирӗнпе пӗрле пӗрле

Ку ӑнапа антиквон нумай ҫитет. Шарлотинчен сирет. Пӗтӗмпе районта пирӗн вунҫичӗ шкул, ветеринарах килте. Вунҫичӗ шкултан пирӗн виҫӗ шкулӗ вырӑс чӗлхи программипе вӗренсе пыраҫҫӗ. Вун тӑватӑ шкулӗ ял программипе ял шкулӗсем. Вӗсенче пӗтӗмпе виҫӗ пин те виҫҫӗ хӗр пӗр ача вӗренет. Ҫак виҫӗ пин те виҫӗ хӗр пӗр ачана вӑтӑр пӗр вӗрентекен, шӑп та чӑваш чӗлхипе литература Учитель те вӗрентекен ячӗпе ӗҫлет, вӑй хурать. Вӗсенче пирӗн аслӑ категориллӗ вӗрентекенсем улттӑн, пӗрремӗш категориллӗ вӗрентекенсем тунсаккӑн, иккӗн, иккӗмӗш категорилле. Ну, халь кӑштах тепӗр тӑваттӑшӗ категорине ӗҫлемен. Вӗсем те кӑштах тӑкӑрланаҫҫӗ. Ну, ку ҫул тухаҫҫӗ пуль тесе шутлап. Ҫапла вара пин пӗтӗмпе сакӑр вун тӑватӑ процента якӑн вӗрентекенсенчен категориллӗ ӗҫченсем. Вӑл шутрах икӗ вӗрентекенӗ, Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ учителӗ. Ҫавӑн пекех ҫак юлашки ҫулсенче вӗрентекенсен йышӗнчен ултӑ вӗрентекен Раҫҫей Президенчӗн грантне тивӗҫнӗ. Вӗсем Татьяна Микулановна Петрова, Опытный шкулӗнчен, Чурачӑк шкулӗнчен Вера Алексеевна Егорова, Йӑкӑрвар шкулӗнчен Валентина Владимировна Афанасьева, ҫавӑн пекех хулари пӗрремӗш вӑтам шкулта вӗрентекен Елена Николаевна Иванова иртнӗ вӗренӳ ҫулӗнче вара, ну, деньги вӑхӑтсӑрлӑх ӗнтӗ, тепӗр икӗ вӗрентекен, вӗсем Татьяна Николаевна Тетеровӑпа каллех Владимир Юрьевич Андреев Чӑваш Республикин Президентин грантне тивӗҫнӗ алӑ пинче ҫак мӗне паракан чыслӑ парнене чыслӑ Апла пулсан чӑнах та пирӗн шанчӑк халь пур хамӑр вӗрентекенсене ҫавӑн пекипе лайӑх вӗренсе пыракансем йышлӑ. Мӗнлерех кӗскен пулса пыраҫҫӗ-ха? Ай, паллаштармарӑм та. Вот ҫак вун ҫичӗ шкул терӗмӗр, пир вун ҫичӗ шкулӗнче те пирӗн ҫавӑн пек чӑваш чӗлхи кабинечӗсем пур. Кӑҫал халь ака уйӑхӗнче ирттертӗмӗр кабинетсен конкурсне. Районта чи лайӑх кабинетсен шутӗнче халь пирӗн опытный шкулӗнчи чӑваш чӗлхипе литература кабинечӗ палӑрчӗ. Ҫавӑн пекех хулари иккӗмӗш вӑтам шкулти кабинет. Вӗсене эпир тӑратрӑмӑр республикӑна хутшӑнма. Ҫавӑн пекех ял шкулӗсенчен Кукшакассинчи тулли мар вӑтам шкулти кабинет палӑрчӗ. Чӑваш ҫулсенче те кам хай заказсем панӑ, ҫавӑн пекех тӗрлӗ ӗҫсем пыраҫҫӗ. Кабинетсем ҫумӗнчех кашнинех музейсем пур. Музей. Калапӑр, пуринче те паллӑ музейсем мар, музей кӗтесӗсем пур. Уйрӑмах каласа хӑварасшӑн, улшӑннӑ вӑтам шкулӗнче, Хулари шкулсенче пӗрремӗшпе иккӗмӗшӗнче, Ямашши шкулта, ҫавӑн пекех Первомайски вӑтам шкулӗнче, Чӑнахах та хӑйсене пӗлӳ ӑспать вӗсем вӗсене ҫак музейсене реестра тӑратнӑ, вӗсене ҫирӗплетсе паракан документа асӑн хатӗрленӗ. Тепӗр майлӑ каласан паспорта асӑн пырсах асӑн ют хулан. Ку чӑнах та улӑхсем иртме те нумай май парать лайӑх пӗлтерӗшлӗ. Малалла кайнӑ май ачасен кӑштах ҫитӗнӗвӗсем ҫинчен те каласа парас килет. ачасен ҫитӗннӗ ӑнни пек чи малтанах, паллах, предмет олимпиадисенчи кӑтартусемпе хаклатпӑр. Район шайӗнче ирттерес пулсан, ирес пулсан ирттерекен ҫак олимпиадӑна шкулсем питӗ хастар хутшӑнаҫҫӗ. Уйрӑмах каласа хӑварас килет ҫакӑн пек мероприятисенче хула шкулӗсем. Вӗсем ыйтаҫҫӗ ытларах та май килнӗ-шим, ытларах та ҫитӗнессӗм нумай килнӗ-шим тесе. Эпир вӗсемпе уйрӑммӑн калаҫса килӗшсе ачасене палӑртатпӑр ҫапла е. Вот кунта палӑраҫҫӗ. Вот хулашкулӗнчи ачасем маттур. Приставсем малти вырӑнсене йышӑнаҫҫӗ. Унсӑр пуҫне ял шкулӗсем хастар. Юлашки ҫулсенче Кукшакасси, Патӑрьел, Чиричкассинче Чукова, Чиричкасси шкулӗ, Ямаш, Йӑкӑрва шкулӗ, Кӑнар шкулӗ, Чурачӑ шкулӗсем палӑра пуҫларӗҫ. Апла пулсан Паваркасси шкулӗ питӗ-питӗ лайӑх вӑрлӑх парать. ҫулсерен Ольга Даниловна вӗрентекен пӗрремӗш категориллӗ, халӗ асӑннӑ шкулсен пӗтӗмпех вӗсен категориллӗ вӗрентекенсем. Республика шайӗнче те эпир ҫав, ну, кашни ҫулах эпир палӑрса пыратпӑр-ха. Пӗлтӗр икӗ вырӑн пулнӑ пулсан, ҫав перинат виҫҫӗ пулчӗ-ха. Ну, кашни ҫул ҫӗнӗ вырӑнсем пулнӑ. Виҫҫӗшӗнчен каласа хӑварас килет, опытный вӗрентекенӗнчи вунпӗрмӗш класра вӗренекен Степанова Надя вунпӗрмӗш классем хушшинче пӗрремӗш вырӑн йышӑнчӗ. Ку питех те маллӑ ярать пулин те района та, шкула та каласа парас килет. Ҫавӑн пекех иккӗмӗш вӑтам шкулта, хула иккӗмӗш вӑтам шкулта вӗренекен Крюшникова Вера тӑххӑрмӗш класра вӗренет. Вӑл Нижничан хула шкулӗсен, ҫавӑн пекех Паваркасси шкулӗнче тӑххӑрмӗш класра вӗренекен Николаева Алина палӑрчӗ.

Унсӑр пуҫне предметпа ҫыхӑннӑ уйрӑм конкурссем иртеҫҫӗ. Район шайӗнче те ҫирӗплеттеретпӗр. Пирӗн Михайловка шкул ҫумӗнче Инҫет Пӗренесен сумлӑ ҫӗнӗ субботница чӑваш письменноҫӗ, унӑн ертӳҫи Хальпа Андрееве Владимир Юрьевич, шкул пуҫлӑхӗ чӑвашлисем пӗринчен ҫавӑн пекех питӗ нумай ҫул, Мансурету,

Унсӑр пуҫне вот фестиваль тени те ҫӳлерех ҫулсерех ну кунӗнче чӑваш чӗлхи чӑваш чӗлхи кун янӑ итек чӑваш чӗлхи кунӗнче пӗр ялтах районта культура ҫуртӗнче ирттеретпӗр пурте кӑҫал ирттертӗмӗр опытный вӑтам шкулӗнче сценӑсенче конкурс Савар мухтар чӗлхемӗрӗ ятлӑ конкурс иртрӗ. Ҫак конкурсрах уйрӑммӑн тепӗр конкурс чӑваш пикине те хатӗрлесе пӑхрӑмӑр. Вӑт чӑваш пикии интереслӗ хӑйне евӗрлӗ иртрӗк ҫав. Вӗсем чӑнахах та вӗсем вӗсем пултаруллине сарса пачӗҫ. Вӗсен пӗлӗве те, пӗлӗвне те унта чӑваш чӗлхинчен те кӗрет, литературӑран та кӗрет. хӑйсен пултарулӑхӗнчен те, чӑвашӑн апачӗн ҫине тӑраканнисене пӗлнине вот каласа хӑварас килет кунта. Патӑрьел шкулӗнче хутшӑнчӗ вуннӑмӗш класра вӗренекен, Чурачӑ шкулӗнче вуннӑмӗш класра вӗренекен, Туҫи шкулӗнчен, Опытнӑй шкулӗнчен, пӗрремӗш те иккӗмӗш шкултан, пӑхӑр-ха, каршӗнче хула шкулӗсем айккинче вырнаҫнӑ вӗсем.

Ҫавал ентешлӗхпе Ҫӗрпӳ район администрацийӗпе ҫавӑн пекех Чӑваш наци курс-грамотипе ҫӗнӗ ятсем уҫатпӑр ятпа конкурс. Шкулсем пӗрле пыраҫҫӗ вара питӗ нумай хастар хутшӑнчӗҫ ӗҫсем. Хӗрӗх сакӑр ӗҫ, хӗр сакӑр ӗҫӗпе хӑратрӑмӑр. Чурачӑкран нумай пулнӑ хӗр сакӑр ӗҫрен пара пин тивӗҫлӗ ҫӗр. Иртсе паллаштарчӗ паллах. Ӗҫӗ те медикамент ярасах ҫак ачасене. Унӑн классем хушшинче камсем мала тухнӑ. Чурачӑк шкулӗн опытный шкулӗ ҫиччӗмӗш тухрӑм классем хушшинче маттур ачасем палӑрчӗҫ. Чурачӑк шкулӗнчен, Купшакасси шкулӗнчен, Туҫи шкулӗнчен, Ямаш шкулӗнчен, Тихӑрмар шкулӗнчен, Кӑнар шкулӗнчен. Вӗсем умне чӑнахах та комисси, районти комисси мар, районтан пирӗн наци конференцине Татьяна Петровна хутшӑнчӗ. Хулари, Шупашкарти кунти ҫутҫапҫӑка хакласа ҫакӑ вӗренекенсене, ачасене Ҫавал Ентешӗвре чысларӗҫ. Театрпа выляттӑм. Вӗсем пурте унта кӑмӑл илчӗҫ. Вот ку тоже хӑйпе евӗрлӗ пӗр утӑм раснарах ҫак

Конкурссемсӗр пуҫне ӗнтӗ халь эп паҫӑр каласа хӑармарӑм Элизабет вӗрентекенсен аттестацийӗ, аттестацийӗ те ҫулсерен ирткен аттестаци илсе тухаҫҫӗ. Иртнӗ вӗренӳ ҫумӗнче ултӑ учитель, ултӑ учитель аттестацие кам аслӑ категорие ҫитсе пачӗ, ҫитсе пычӗҫ, пӗрремӗш категорине, иккӗмӗш категорине тухрӗҫ.

Вот проблемӑсем пур-и-ха-ши? Вот татса паман ыйтусем мана ҫав интереслентерет. Мӗншӗн тесессӗн, мӗншӗн тесессӗн эпир Чӑваш наци конгрессӗнче шӑпах ҫав ыйтусемпе ытларах ӗҫлетпӗр. Эпир синшӗн савнатпӑр, ҫитӗнӳсемшӗн, анчах та пин малалла кайма татса паман ыйтусем, проблемӑсем, пин пата конгреса кӗрсе каласа панисем кирлӗ. Эсӗр хӑвӑрӑн нушасене, резолюцисене, темсене, ыйтусене

Вот ҫавӑнтан тухать пулӗ ӗҫ, чӑваш ӗҫӗ. Хамӑра-хамӑр такӑнтарса пулмасть. Ку темпа питӗ канаҫна юлашки Тӗлдерте Вӗсем yok шкулан каяҫҫӗ. Перекетка специализацисем пур. Театрда пур, пуҫаруҫӑсем те хатӗрлетпӗр, документ тӗветсем те хатӗрлетпӗр.

ачасенчен ыйтӑм ирттернӗ. Чӑваш чӗлхине хулара вӗрентни кирли кирли мар-и? Темскер шапикрех не тут пан ӗнтӗ. Хӑҫан эсир чӑваш чӗлхине вӗренме пуҫлатӑр? тесе каланӑ. Чӑваш чӗлхине хисеплеме пуҫлатӑр. Е вот чунпа илсе ӗнтӗ. Вара ҫапах хурав пулнӑ. Ачасем ҫапах калаҫҫӗ. Ҫак чӗлхен кирлӗлӗхӗ, кирлӗлӗхӗ, урӑхла каласассӑн патшалӑх шайӗпе, патшалӑх шайӗпе ыйтсассӑн эпир вӗренме хатӗр. Иккӗмӗшӗнчен, ҫак предмета вӗрентекен учительсене пысӑкрах укҫа парсассӑн эпир вӗренме хатӗр. Унӑн престижне ӳстерсессӗн эпир вӗренме хатӗр. Шкулсенчи чӑваш чӗлхи престижӗ. Вот ҫавӑн пек хурав панӑ. Сире пӗлме, Володя каланӑ хыҫҫӑн ман ҫавна аса илтӗм. Икӗ япала тӗл пулмалла. Пӗрре вӑл патшалӑх. Патшалӑх сӗтеле ҫапмалла та каламалла пушкӑртрипе тутарнипе. Тутар Республикинче калӑпӑр халӗ, калӑпӑр чиновниксене вӑйпа тутар чӗлхи вӗрентеҫҫӗ. Эс чиновнике илмеҫҫӗ, аттестаци памаҫҫӗ. Чиновник чӑваш э, тутар чӗлхине пӗлмелле. Хусанта реклама панӑ чухне э, вырӑсла панӑ рекламӑна обязательно тутарла реклама памалла. Вот ҫав кирлӗлӗх текеннине патшалӑх пирки тытса пырать пулсассӑн, вара та тебя каять. Вот шел пулин те пирӗн ҫав влаҫ, влаҫ Малтан пулнӑ вӑл, малтан пулнӑ, чиновниксенчен ыйтнӑ чӑваш чӗлхине пӗлессине, вара Раҫҫей патшалӑх конституци судне такам тавӑҫтӑратнӑ та конституци суде ҫапла каланӑ темскер темскер вӑл закона пӑснӑ иккен, чиновникӗн профессионал пулмалла иккен, вӑл чӗлхене пӗлни кирлӗ мар, вӑл закона пӑсни тесе. Ҫав пирки ҫутӑ тунӑ.